Emanyi mogosoro. Reta torakwana igoro ya okonyora tore abasae abake, abasae abake kero kende bakwebanga ase obogima, abasae abake bakwebanga okonyora kero kende oyo na omwana omomura oyo na omwana omonyaroka, reta narakwanire mono mono abana abanyaroka, abana abanyaroka baria bakwebanga Kwanyora ng'a omwana oyo ekero akonya ko eng'encho nere agokora ebinto kwarigereria kwarora gochia motwe, kwarora ng'a obororo mbochia koba ororo. Nabo erabe mama omwabo ore, ogochia korigereria kwarora enyaroke yago, kwarora enyaroke yago na oyemanyete, naende ogochia korigereria kwarora enyaroke yago amatuko are motwe aa, ngochia are konyara koba gakoba are amakong'u, gwatema kogamba amo nere. Gose ekero kende ne aunty, gose ekero kende ne guardian, gose kwarora ntato ase omwabo okoriire, rirorio ebinto binde mbire okoriire kwarora ng'a inche omwana oyo ebinto ebi bire gochia motwe, tindochi gose ebinto mbichie koba buya. Kwanyora ng'a ekero kende abana aba gwachaka omonto ochaka kogamba nere omotebia ng'a otema koria kogamba amo nere otema komotebia ng'a, abanyore ng'a bono onye ekero kende omwana oyo oikire agosoma esukuru, ochi korora gosoma kwaye esukuru nkori buya, ekero kende omwana ore high school. chikorora enchera akogenda esukuru eng'encho akobeka ebinto biaye yaani eng'encho a tori korora gose nare interested na amasomo, gose tari interested na gose eh bono tari mang'ana amasomo kare lakini nonye na eng'encho akomenya obogima bwaye, komorire kwarora ng'a omwana oyo abwate a lot of distractions. Egetagera kende abamura gete mbararorire, omorigeri oria ororo abamura aba. Tarochi future na barabwo ekiagera abande babo ekero kende batagete bagosoria amo nere, bamotige bamoe emechando, either bamotigerwe omwana, bamotigerwe oborwaire, gose ekero kende omwana oyo anyare ng'a oo obekire nonye na asoire ase amang'ana amarwa, omwana oyo asoire ase amang'ana ya amariogo ya okoo amabe, gose omwana oyo asoire ase ebinto binde bire ebiya, onye kwarorire amatuko abana twaikire nonye onyarokeirwe moka yateba ng'a ero, terochii abanyaroka bande nabwo eroche, gose goika ase egento kwanyora omwana kare gateba ng'a ere bono omomura are, ki, inyaroka, ocha kobori nyaboke rende bono gwachetoka chinchoka ba mokaya. Bono omwana ochia gokwanerwa, abana bande mbare bakwamba koba abakemanyi mogosora, bakwamba korora ng'a abaroche are, naende bono egento kigokumeka ring'o abana ba ngabo naba iga bono iga nabo bakorera. Bono iga emechi nere abana bakorera, ase eng'encho mbategererete ebinto barenge gotebiwa, kabisa barenge gosiereria moibori agochia gokwana gento kende gionsi omotebi ng'a ntigane, Abanto motebererete iga iga, mobori ng'a yaya, eng'encho twamba korora gaki kwamboka gose moraa eng'encho twamba korigererio gaki nyaboke, bono mwateba ng'a gento ki? Ki. Bono tete torakwane esambuli eye y'abana, yaani okorora ekaroche omonto gete gose na omonto bwa boda, gose ekaroche omonto onde okaoro gete na epikup, gose ekaroche omonto gete ororekanire. Yaani bono omwana oyo ochia korora monto onde okabegete egekorwa otagagete erangi gose na esuti ende akagorete korwa gikomba gose korwa daracha mbili, yaani mwana oyo tatagete gotegerera gento kende gionsi, kwamobori ng'a ng'aki, kwamba eyemo kwanyora kemanyimo gose totatageti gokwana binto binde bionsi. Kwanyora abana bande mbari bare bare bare babe bare ababisi babisete ebinto biabo, okomoboria ng'aki aria bono bono ore esukuru iga bono ng'aki emeroberi yago ere,

naende nonye oragende oratare university yateba goteba oraikore orarigie weekend emo ogende orore university eyakoba, naende mwana oyo nere totagete gotebia bana bande, ekiagera omanyete egento nko buna ebigatebia omwana ore ng'aki nimbwate omosani ore kare university gete ntagete kogenda, otage gonchiesia, ebinto biria biogochiesia abanto igo biarenge very important ekiagera nabo kegogokonya ogende orore omonto ng'a ng'aki are. Omonto ogotenena eyunivasiti are nkwanya komorora eyunivasiti, nkwanya kogenda eyunivasiti eyo erore, nkwanya komanya ngosi ki agokora, nkwanya korora notes chiaye nabwo ebitabu biaye, nkwanya konyora ka classmates baye, bono ekemanyererio mogosora abange buna abage abamura aba, bakong'ina omwana kabisa, apimete omwana gete ore eyunivasiti, nere omatenena eyunivasiti are. Omwana rende omobwate rende oirang'ane university aria omonyete gochia gokora background check tari kogamba na monto onde iga iga, omwana oyo are kemanyara oche ng'a gati abanto bande nkomogora bare omomura oyo, bono nere imotete kumbe omonto takonya komoteria iga iga tari monto oyo tanya gotetegera ase university. Ebagete omonto nonya ne university korende ekero akorete form four tanya gotacha ande. Egento gioka ekero kiamanyete iga ekero ngoaka are rank na eshati nkogenda are origia, na namanyete koba ase. Bono omwana oyo ong'ana ng'a ain igo ng'aina ng'aina igo ng'aina ng'aina igo. Omwana oria ore university okora amategete emeremo ya kongire Kenya aye ntonyore kaa, nyaroka eye acha rioka, onyorire omomura oyomo oire omwao na omotang'ani, omoire omwana o kabere, omoire omwana o gatato, nyaroka eye tamanyeti momura onga osikia akorete, tanya korora nonya nosi chinde chionsi, ase eng'encho namba eyemo iga abete kemanyi, tacheti goteba nonya cousins chiaye ng'a omonto ore konya gonkwana koyia university gete. Naro ogantete korwa Nairobi University korwa Kenyatta University korwa Maseno University korwa Moi, tacheti atebi abanto bamwabo, onye ndiri atebi mosubati omwabo atebi momura omwabo atebi nonye engassin yaye, abanto aba bateme komokonyesie ng'aki Nairobi University rende ng'aki ere ng'ai akare, University ng'ai. Bono kwanyora omwana oyo ong'ainirwe mpaka oeirwe abana, tanya korora oche kogundwa ng'a momura oyo tatacheti University yagotebiwa, oborimo boka. Namba ibere, onye ekero kende yanyora gose nekebarwa. Mamura oyo omosuguma iga omosuguma iga omobogori chironi, omobogori eroni omotebi nonye na egari ogora, mbare bakogenda as far as omotebi ng'a gora egari, ogore egari kabisa iga omotebi bono egari nere yagorwa naende omomura oyo aye oyebeke erieta riaye, eye na enkondi, oyo nkemenyo moka ase ore, eye na enkondi number one, enkondi eye tatora expose chinkondi echi chia abamura, number one enkondi eye tichieti sukuru eye egogoteba, number two tebwati kebarwa, nokonya kobeka tu chisati iga onya gotara tara iga, ogokora bwoka. Chinkone chiria chiterire kabisa. Namba isato, osuguma omwana obande mpaka omwana obande ase eng'encho ya ogotantana na ang'ana na obwanchani aroche, obogorie eroni. Ekero abogorie eroni naende omwana otagochia koba ki nonya na eroni eye egari eye erikwe, egari eye yamanya korikwa ase omomura oyo. Ekero yarikire ase omomura oyo bono, omomura oyo bono omanya gosoa korok true colours. Omanya gooncha omwana oyo, number one, momura oyo tari goakana rent, akamogete gose uber agokora gose inki agokora para iga besa etorigochirora. Kemanyimo gose ore omwana bw'omonto omanya gochandeka ore stress. Inki kiabete namba eyemo omomura oye nkemanyire namba ibere nyaroke nere yabete kemanyire igo yarenge kobisa ebinto tari gotebia tata omwabo tari gotebia mama omwabo tari gotebia bana bamwabo rende bamokonye ase ng'aki oratige ango omomura oria Omanyete nabo okoragenda ekero naende ekenyoro ekiya ase omobere oyio agateba nkorwa bobasi, gose nkorwa nyaribari, gose nkorwa bu- bu- bonchari, gose nkorwa not mogirango, morarigie enchera moraborie nonye na abairi baino ng'a ng'aki momanyete omochie o nyagete omwana ore university, omogochi goaka chisimu mochie kobori mokobori ng'a yaya akamorango ara aria akaibi, kakare mo kakare nakuru kakare nairobi, okonyeke. Bono aye ogwachete okaba kemonyama gose ore ng'a titageti konya gokwana ebinto biane ebinto biane ebio bibe personal ebinto biane ebio ore konya konya kwarorera amang'ana abanto isiko iga iga, bono oirete ng'a na abanto otagete kobeka ng'a otagete kobeka ebinto biago ng'a nkobisore, kumbe naye ogoitwa, naye okobekwa kong'u. Ogwete konyora omwana oyo oberire ase efamiri agoitwa, oberire ase efamiri number one, eng'encho arwete sobo yoka, takonyara kogenda gotebia ise, ise riria agasete goakana efisi omwana oyo agatama akagenda. Ise rioote rioka abwatirie omwana oye igo rirorete. ng'ina erio otabwate akobori ng'a nyaroki eye narende aiga, nyaroki eye nere esukuru, abana baria, bono enyaroki eye nasomia, omwana oyo narwere iga yaani, naende nabo imoka onsi okie enchera enka buna eye, aba nkemanya. Bono omwana oyo omanya kogenda nonye oria bwebisete, ogenda riria ogokora ebinto biaye kebobisi, tari gokwana ebinto tari gotebia monto onde, bono ekero ebinto biakong'ire, akare goitwa chimbara, akare goakwa. iga akorwaniwa chisegi, tari konyara gokwana, bono ekero ebinto biakorire moche komoboria ng'a ng'aki ng'aki, ocha konyora ng'a nere riria engaki arenge koboriwa tatagete gotegerera, agochi koboriwa bwate ng'a abaiborete abatiga na abana baito, tabatiga na amagima yaito, eng'encho omoibori akonya gokonyonga rioka rioka abwate obwoba abwate entemi ya gento ki. Obogima botwe nimboro ochi ng'aki boroche. Abana mbare ng'a naye mbarabwo kang'aimba ngocha konyora abana bababwate, am sorry to say this, abana bane mbare okonyora kabisa iga abwate abana batato nyomba. Omwana oyo nomwana osomete lakini angete gotegerera ise na ng'ina. Ise agochia komoboria ng'a tamaete ng'a omanyete nabono okochia kontebia ebinto nonya esukuru ngwachiete. Ee baba gwachire university lakini renda nko nkong'ee rwori. Ogocha konyora ng'a nyaroka eye, iga ebogoretie abana nyomba iga iga, takonyara kogenda ande, bono abwate omosigo omonene, onye ndiria arenge goisera nse akanye kaorokereriwe, kangana babange ee bono ntari goteba ng'a gota ng'a ogokanyeka goka nonya na nonya yaye ngocha konyarekana bono abwate emesigo. Naende bono egento kiogokumia nkeria ng'a abwate abana abe gose mbatato, omwana omotang'ani ise na omwao, oyo okabere ise na omwao, oyo ogato ise, abana baria abasindi motategererete abana baria morigerereti bono iga, takoba kemanyimo gose osoro. Nyoko kabe ogotebia bono akabegete egetambaa keria na akabegete futa pumzi kabwate amagasi, taigete class six, taigete class eight, taigete form one. motegerere, gochia ore korera gochia motwe, tagoetera emechando aeteire, nyoka achetete bono aeteire emechando lakini ebinto bire arochie motwe agotebi ng'a kore aira ng'ora, obogima bwa motwe aa ngochi bore gogokong'era. Nonya na abana bane mbare aba abande okonyora, barabwo buna abang'aini bare ase lakini barabwo babere chincheuri, chincheuri chire ekero okomoboria ng'a ng'aki ekebinyo ng'a mwaye baba naye kwarigetumire mo eng'encho ya okonywa echang'aa eye mbobe, eng'encho ya okonywaa chipiya echi chiago mbobe. Aye baba naye kwarigetigwa ngoko ng'a enchiko onya gocharoka charoka mpaka nonye ng'a orarenge omo omonyaroka oyo ago agotwoma twomani mara naende momoregete naende momoregete orakwe omoyio orakwe amasasi ng'aaaae mami aye gaki tiga manya inche na omonto omenyete etown tiri abanto inche am born town nimanyete ebinto. Keri keri omanyete gocha konyora ng'a omwana oyo oitirwe, ase eng'encho ya ki iga akoriera oyo oriera oyo ogodire nonye chiapa ogodire nonye chiapartment lakini chiapartment echi abanto abaromete ebiara ng'a enyaroka eye onye yankorerete iga, oitwa.